Wò nya si ke ɖɔna ame ɖo. Wò nya si ke xlɔna nu ame. Ke wò nya si ke kana mo. Ɣeyiɣia de bena míase wò gbe. Eya ta wò ŋusẽ nedze dzinye. Do wò asi ɖa ne nàkɔ tɔ nye nu. Bena magblɔ wò nya le fia ya. Bena ame sia ame si ke anɔ nye kpɔm le gaƒo sia me anɔ wò gbe sem to dzinye. Yehowa agbegbɔgbɔ yeye aɖe naɖo eme. Tɔtrɔ yeye aɖe nava eƒe agbe me. Ne le nane me tom ato wo gbesese vɔ megbea, nu ma katã naɖɔ ɖo. Gli sia gli si ke anɔ ame aɖe ƒe agbe me eye wòanɔ wo gbe sem le fiẽ ya, to gbewògbe ɖiɖisese vɔ megbea, egli mawo katã namu. Va dze egɔme, nàyi edzi bena le nuwòa, ŋuŋu kple kafukafu nanye tɔwò. le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Gblɔ nam be amen. Yoo, le fia ya míegbɔna nu srɔ̃ ge eye míegbɔna Mawu ƒe gbe hã se ge to agbe mavɔ TV. Teƒe ɖeka ko nàte ŋu ase agbe mavɔ nyawo le eye wòate ŋu ado ŋusẽ wò bena míazɔ dziƒo ƒe mɔ yi ke zɔm míele. Amen. Eya ta míele nu srɔ̃ ge le fia ya ku ɖe akpedada ŋu. Nu si ke akpedada wɔna eye ŋusẽ si ke le akpedada si. Praise the Lord. Eye akpedada akpedada la ɖeko mía ame aɖewo míenɔ esem hoo be akpedada eye mímenya nu yi akpedada wɔna alo nu yi akpedada trɔna o. Le fia ya míegbɔna nu srɔ̃ ge tso akpedada ŋu. Nu si akpedada wɔna kple ŋusẽ si le akpedada si. Praise the Lord. Egbea la, míe ami ne Mawu alo ame wɔ nu na mí la, míegblɔna be o enu ya mehiã o. Ɖewo ɖe wohiã be mada akpe ɖe nu yi ame wɔ nam ta. Praise the Lord. Enu vi ya me ya na maɖo hiã be mada akpe ɖe nu ya ta. Nye me bia hafi o na mo ɖe, ɖe me bia eŋtɔe koe nam ɖe, ɖo hiã be mada akpea. Nɔvi, ehiã be na da akpe. Praise the Lord. Chief Apostle bia be na ame aɖe na wò adza dɔ ɖeka alo abɔbi ɖeka ɖo hiã be na da akpea. Ebia mi gbe ɖeka be na ame na wò adza dɔ ɖeka hã ɖe, edze be na da akpea. Praise the Lord. eye míalɔ̃ be ee edze be míade akpe tete o via me susu ka ta wòdze be míade akpe ɖo. Haleluya. Tete eŋutɔ ɖe eme na mí bena ne ame na wò adzadɔ ɖeka alo abɔbi ɖeka eye nèva da akpe nɛ la, efia be egaʋu ame ma ƒe dzi ʋɔtru bena next time la menya abɔbi ɖeka nage wòle o. Eŋu eƒe dzi ʋɔtru be, Ana wò Salomo hã. Praise the Lord. Eŋu eƒe dzi ʋɔtru bena, Ate ŋu ana wò gbɔ̃la hã. Ate ŋu ana wò nyilã. Ate ŋu ana wò nu geɖe elabena èfia ɖokuiwò akpedada, akpedala. Praise the Lord. Egbe mía ame geɖewo mímedana akpe o. Eye mía ame aɖewo kafla mí le abe koklo dzoamewo ene. Ne míɖui ko la, míti tsi ŋu ɖe anyigba be mímeɖui o. Ne amea, amea na mí hã mígblɔ be amea mena mí o eye mímefiana mía ɖokuiwo akpedala o. Praise the Lord. Eye mía ame aɖewo la, ne nu le nyonyom na mí alo enu le edzi dzem na mí la, ye ko míenɔ Mawu kafum, nɔ akpe dam na Mawu be Mawu elolo ŋutɔ. O, migasee yi Mawu wɔ na ma. Praise the Lord. Gake ne gbegblẽa va hã la, mímegadana akpe na Mawu ɖe gbegblẽa hã ta o. Tete míegblɔ be, O! Mawu, nu ka ta Mawu ɖe mɔ eya gadzɔ ɖe dzinye? Nu ka ta Mawu ɖe mɔ be eya nava dzinye? Praise the Lord. Hallelujah. Mímedana akpe na Mawu ne le eme ke enuwo le sesẽm, enuwo le glo- ga dom ɖe edzi eye nɔnɔmeawo trɔ o. Gake míenyana Mawu nɔ Mawu kafum, nɔ akpe dam na Mawu ne nu sia nu le edzi dzem na mí nyuie. Ne míaƒe dɔwɔƒe le afɔ tsɔm, ne míaƒe srɔ̃ɖeƒe le edzi yim nyuie, ne xexeamenuwo le edzi dzem na mí la, eyae míenyana Mawu nɔ akpe dam na, nɔ kafukafuhawo dzim na Mawu. Gake ne ɣeyiɣiawo trɔ, srɔ̃ɖeƒea dze gbegblẽm, dɔwɔƒea megale nyonyom o la, míekpɔna vodada le Mawu ŋu. Praise the Lord. Tete míedze, míedzena nya vlowo gblɔm. Míedzena nya yiwo kɔ wu mí la gblɔm. Tete míetena ɖa tso Mawu gbɔ. Praise the Lord. Hallelujah. Egbena nu gãwo le mía si eye míedana akpe na Mawu. Gake na nenye ega alo ne ga le kotoku me na mí gledziela ya ye míenyana be o Mawu akpe na wò be gade ga kotoku me na mi. Gake nenye bena enuwo dze tɔtrɔm eye ega vɔ osusɔ hundred cedis ɖe kotoku me na alo osusɔ fifty cedis ɖe kotoku o enye kɔmla pɛ nye ya. Nu ka ta mɔ azikpui ga ya navɔ le kotoku me na aƒetɔ wòasusɔ fifty cedis wòasusɔ five cedis. Oo, haleluya. Ɣeyiɣi ma mea, ele be nàda akpe na Mawu bena eɖe five series ada. Haleluya. Nenye two series esusɔ ɖe kotoku ma, da akpe na Mawu ɖe ta. Si madzemadze na bena mí Kristo ƒomea míele tsɔtsrɔ̃m. Akpe madamada na Mawu le ɣeyiɣia ɣeyiɣi vɔ̃wo me la wɔe bena agbea gale ga dom ɖe edzi na mí elabena Mawu kpɔ bena míenyae nenye bena yeɖe mɔ nu le nyonyom na mí. Gake le ne nuwo dze gbegblẽm la, míemegadana akpe na Mawu o. Eye mía ame aɖewo hã la, ne Mawu wɔ nu na mí hã la, mímenya ale si míade akpee o. Praise the Lord. Akpedada nye nu xɔasi aɖe le Kristotɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me. Eye Kristotɔ ɖe sia ɖe la, ame sia ame si ke le eɖokui yɔm be Kristotɔ yenye la, ele be míanya akpedada ƒe nu ʋãnyenye alo nu si ke akpedada wɔna. Akpedada nye nu xɔasi aɖe le Kristotɔ ƒe agbe me. Haleluya! Eya ta ne nye maku gam o la, míakpɔ nu yi akpedada wɔna le Marko ƒe agbalẽ tame nyi tso xexlẽme atɔ̃ va de asi na adea eye míatsi kpo axle xexlẽme enyilia. Marko ƒe agbalẽ ta enyi tso xexlẽme atɔ̃ va de asi na adelia eye míatsi kpo axle ame enyilia dzaa ko. Amen. Dometsonya le gbɔgblɔm be Yesu na nu ame akpe ene woɖu. Praise the Lord. Yesu na nu ame akpe ene woɖu. Haleluya. Xexlẽme atɔ̃lia le gbɔgblɔm be, Ebia wo be, Abolo nenie le mia si? Woɖo eŋu be, wo ame adre. Yesu na ameha la bɔbɔ nɔ anyi hena nuɖuɖu. Etsɔ abolo adreawo da akpe na Mawu ɖe wo ta. Te fli ɖe akpa ma te. Eda akpe na Mawu ɖe abolo ame adreawo ta. Praise the Lord. Ame akpe ene. Wobe abolo kaka ame adre koe susɔ. Haleluya! Le eme ke amehawo kplɔ Yesu ɖo nɔ eƒe nyawo sem, nɔ eƒe mawunyagbɔgblɔ to ɖom eƒe mawunyagbɔgblɔwo la, eva ɖo ɣeyiɣi aɖe la, Yesu kpɔ bena ameha ya la dɔ le wo wum. Elabena ame sia ame yi dɔ le wuwum la, megasena nya nyui o. Nya nyui ɖe sia ɖe lanɔ gbɔgblɔm la, atrɔ zu nya vɔ̃e ɖe eƒe to me. Eya ta le eme ke Yesu de dzesi nu sia la, ekpɔ be dɔ le amehawo wum. Tete wòna wobɔbɔ nɔ anyi. Haleluya! Tete wògblɔ na nusrɔ̃lawo be, Abolo nenie le mia si? Hm, Petro be, Aƒetɔ, abolo ame adre ko lo, kalami kakɛ aɖe koe kpe ɖe eŋu. Made na mía o, kaka wòayi amehawo de ƒo. Eya ta na ame yawo kɔƒe sue aɖe ma le du ma gbɔ. Wonɔ yi teƒe ma ne wova di nu ne woaɖu. Haleluya! Gake Yesu ya na bena amehawo bɔbɔ nɔ anyi. Ɔbe le eme ke Yesu kɔ abolo kaka ame andre yawoa, ɔbe ekɔe ɖo ɖa Fofo la gbɔ wòda akpe ɖe wo ta. Praise the Lord. Egbe leke ekɔ dana akpe na Mawu nenye bena wò ga, ega vɔ le asiwò eye wòsusɔ ga sue aɖe ɖe wò kotoku me. Egbea ɖe nèdana akpe na Mawu ne enye bena wò dɔ megale edzi dzem abe ale si wòdzena edzi na wò tsãa? Egbea ɖe ne enye be nuwo le gbegblẽm alo nèle nɔnɔme aɖe me tom ɖe, ɖe nèdana akpe na Mawua? Praise the Lord. Yob srɔ̃ gblɔ na be amegã gbe nyo Mawu ko ne nàvo. Praise the Lord. Gake Hiob tsɔ eƒe xɔse nu gblɔ na nyɔnua be kpɔ aƒenɔ, míexɔ nu nyuiwo tso Mawu gbɔ. Mawu na mí kesinɔnu kple nu nyuiwo. Ke ɖe mímaxɔ vuawo hã woade akpe ɖe wo ta oa? Praise the Lord. Egbea míanɔ nukpoli ƒom, nɔ nya vlo gblɔm nenye bena míele ɣeyiɣi sesẽwo me tom. Hm. Ah, Mawu na zikpui nye paa, nye paa ko. Wobe gavɔ le kotoku me nam ʋuu ko. Ah, two series alo five series ah. Oh, praise the Lord. Gake medze matrɔ wò susu le zãa me. Wɔ ame sia ame le nye kpɔm le zãa me. Medze ŋgɔa trɔ wò susu bena nu ka kekeake me nànɔ totom alo nu sue kekeakee anɔ asiwò la, da akpe na Mawu ɖe yiyi ma ta. Praise the Lord. Da akpe ɖe nu sue kekeake le asiwòa, da akpe ɖe eta, eye sue mae susɔ la nedze ŋuwò. Eye ne èda akpe na Mawu ɖe faisiɖis ma susɔ ɖe asiwò ta vɔ la, Mawu ana bena faisiɖis ma natsi ɖe edzi. Nanya bena Yesu Kristo te ŋu do ta akpe na Mawu ɖe abolo kake ame andre eye wòte ŋu kɔe na amehawo wònyi amehawo ɖu nua. Medi be magblɔe na wò le zã bena, nu ka kekeake me nànɔ totom la, nɔ akpe dam na Mawu ɖe numetotoa ta. Praise the Lord. Nɔ akpe dam na Mawu ɖe nu sue kekeake le asiwò la ta. Elabena ne èle akpe dam na Mawu la, èle Mawu ƒe dziʋɔtru ʋum bena Mawu newɔ ga wò, newɔ nyui geɖe na wò. Mawu neyra ɖe suetɔ ma dzi. Mawu netrɔ dɔ ŋuwo ɖo. Haleluya. Yesu be woayra ame sia ame si ke mekpɔ nuɖiaɖia le ye ŋu o. Praise the Lord. Eya ta ne le nu ɣeyiɣi sesẽwo me tom, ne le nɔnɔme sesẽwo me tom la, mègakpɔ nuɖiaɖia le Mawu ŋu nàbe nu ka ta Mawu ɖe mɔ. Nye ŋutɔ pae nye ya. Nu ka ta Mawu zikpui mele nɔnɔme ya me tom? Nu ka ta Mawu zikpui esia le dzɔdzɔm ɖe dzinye o? Ke le ɣeyiɣi sesẽwo me kple nɔnɔme sesẽwo me la, nɔ akpe dam na Mawu ɖe nɔnɔmea ta. Nɔ akpe dam na Mawu ɖe yi yi me tom le la ta. Nɔ akpe dam na Mawu ɖe nu suetɔ yi le asiwò la ta. To akpedada ma me vɔ la, Mawu ayra ɖe nu suea dzi. Mawu atrɔ nɔnɔmea. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. da akpe na Mawu ɖe ta eye wòka na eƒe nusrɔ̃lawo be woama na ameha la. Nusrɔ̃lawo ma nuɖuɖua na ameha la. Praise the Lord. Nusrɔ̃lawo ma abolo kaka ame adre ma na ame akpe ene le eyime ke Yesu da akpe ɖe ta vɔ. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Womegblɔ be Yesu gblɔ nya bubu aɖeke o lo. Yesu kɔ aboloawo ɖe dzi ɖe dzi. Tete gblɔ, Yayratɔe nye wò Mawu. Meda akpe na wò. Wòe na abolo sia do go tso anyigba me kɔ wò ʋu akɔ ŋu bena ame sia ame yi ke aɖui la, wòana agbe kple ŋutifafae. Yesu da akpe ɖe aboloa ta. Tete wòkɔe na eƒe nusrɔ̃lawo bena no mee na ame akpe ene ne woaɖu. O haleluya! Nu kae nèwɔna ne nèle yi yiwo me tom? Nu kae nèwɔna nenye be ɖa nu suetɔ keke nu sue aɖe koe tsi kotoku me na wò? Nu kae nèwɔna ne nɔnɔmeawo le ga dom ɖe edzi? Míenɔ vodada kpɔm le Mawu ŋu. Míenɔ nya vlo gblɔm ɖe Mawu ŋu. Nɔvinye, le zã ya mea, medi be magblɔ na wò bena, da akpe na Mawu ɖe nu sue le asiwò la ta. Da akpe na Mawu ɖe nɔnɔme yi tom nèle la ta. Haleluya! To akpedada vɔ me la, nɔnɔme aɖe atrɔ. Nɔnɔmea atrɔ. Haleluya! Nu suetɔe le asiwò la adzi ɖe edzi eye nàkɔ wɔ nu gãwoe. Amen. Xexlẽme enyilia gblɔ gblɔ bena, Woɖu nu, ɖi ƒo. Esi woƒo kake siwo susɔ la nu ƒu la, wokpɔ kusi adre. Praise the Lord. Le eyi me ke amehawo ɖu nua Yesu da akpe ɖe aboloa ta vɔ wòkɔ na eƒe nusrɔ̃lawoa bene woma na amehawoa. Wobe ame akpe ene woɖu abolo kaka ame adre ma ʋu wòtsi anyi. Oh, haleluya. Tete wogaƒo ƒia abolo magayɔ kusi ame adre eyi tsi anya kakewo, wuwliawo. Praise the Lord. Haleluya! Le zã ya mea, medi bena nye kpakple wò míanye akpedala na Mawu le ɣeyiɣiawo katã me. Mímagblɔ be ne nu le nyonyo na mí ko míanɔ akpe dam na Mawu o. Mímanɔ gbɔgblɔm bena ne nu le edzi dzem na mí ko míanɔ akpe dam na Mawu. Ke mísrɔ̃e bena le nu kekeake le ava mía dzia, míada akpe na Mawu ɖe ɣeyiɣi ma hã ta. Míagblɔ na Mawu bena, Akpe bena le na bena mele ɣeyiɣia me tom bena yeakɔkɔ yiƒe ŋkɔ ŋuti. Akpe na Mawu bena ena bena enu sue ya tsi kotoku me nam bena makɔkɔ wò ŋkɔ ŋuti. Praise the Lord. Ke mègakpɔ nuɖiaɖia le Mawu ŋu ne nàƒo nu le Mawu ŋu. O oh, haleluya. Nye magu game elabena game meli o ta. Míaƒu du kaba ayi Luka ƒe agbalẽ ta wuiadre. Luka ƒe agbalẽ ta wuiadre, tso xexlẽme wuiatɔ̃ va de asi na wuiasiekea? Luka ƒe agbalẽ ta wuiadre, tso xexlẽme wuiatɔ̃ va de asi na wuiasiekea? Azɔ esi wo dometɔ ɖeka kpɔ be ye ŋuti kɔ la, egbugbɔ va le Mawu kafum kple ɣli Eva dze klo tsyɔ mo anyi ɖe Yesu ƒe afɔ nu heda akpe nɛ. Praise the Lord. Yesu da gbe le anyidzela amewo ŋuti. Edo mɔ wo bena ne wohe yina wova kɔ wo ɖokui fia woƒe nunɔlawo. Le eyime ke wole mɔa dzi yinaa, wobe wo, wokpɔ dɔyɔyɔ. Anyi dɔlélea bu, woƒe ŋuti zrɔ. Praise the Lord. Tete ame ɖeka gblɔ na wo bena, Nɔvinyewo, miva ne míayi ne míavae de akpe. Tete ame asietɔ be tso, ame be mi míavae kɔ mía ɖokui fia míaƒe nunɔlɔ. Leke míagazɔ mɔ tso teƒe didi ya ŋu agayi be míavae de akpe? Woawo koe. Wo koe wɔna nu be nokpɔ. Wo koe wɔna nu be yeaxɔ kafukafu. Haleluya! Gake Samariatɔ ya gblɔ be, Ao, ele be míade akpe, eya ta miva míatso. Ame asiekeawo gbe. Praise the Lord. Tete eɖeka Samariatɔ ya ɖeka trɔ le wo tɔwo dome be no, enu yi ŋutsu ya wɔ nam Dɔléle ya le dzinye. Metsa le kɔwo dzi, metsa le teƒe vovovowo, metsa afi ka ke gake nyemetsa, afi ka li nyemetsa le o, gake nyemekpɔ dɔe o. Ŋutsu ya te ŋu da gbe le nunyea, Ele nam be matrɔ yi mava de akpe. Praise the Lord! Ele nɛ be yeatrɔ yi. Teteya ɖeka trɔ le ame asiekɛawo gbɔ eye wòtrɔ va Yesu gbɔ. Ebe va dze klo tsɔ mo anyi ɖe Yesu gbɔ he da akpe nɛ. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Egbe ne mie le nane dim tso Mawu gbɔ eye Mawu wɛ na mi la, nya ŋkɛ mie wɔna. Dzidzɔ kpɔkpɔ va xɔna akpe dada teƒe. Míeŋlɔna be be míatrɔ yi ave de akpe na Mawu. Egbe ne míele vi dim, míele dɔ dim, míele positionwo dim, eye míedo gbe ɖa, alo Mawu ƒe amewo kpe ɖe mía ŋu do gbe ɖa, eye Mawu kɔ nu mawo de asi na mí la, dzidzɔkpɔkpɔa dzi ko míenɔna. Tete míeŋlɔna be bena míatrɔ yi ave de akpe na Mawu. Praise the Lord. Hallelujah. Lɔlɔtɔe le nye kpɔm le fiɛ ya le agbe mavɔ TV. Mègaŋlɔ be akpedada na Mawu ne nu le edzi dzem na wò. Mègaŋlɔ be akpedada na Mawu ne nenye bena èbia nane Mawu eye nèxɔe tso Mawu gbɔ la, ele na Kristotɔ ɖe sia ɖe bena wòada akpe. Hallelujah. Womeva dze klo ɖe Yesu ƒe afɔ nu heda akpe nɛ. O haleluya. Míase nu yi ke le eme ke wòte akpe vɔ, míase nu yi ke Yesu wɔ nɛ. Ame sia la Samariatɔ wònye. Ɔma ame yi wɔ nɔnɔme ya la va trɔ va da akpa trɔsubɔ le praise the Lord. Trɔsubɔ le Samariatɔ wònye. Egbetrɔsubɔlawo va le ŋgɔ na mí le mawusubɔsubɔ me. Trɔsubɔlawo nya akpedada gake gbe mí Kristotɔwo menya nu yi nye akpedada o. Nu ka Yesu gblɔ nɛ? Yesu gblɔ nɛ be, Menye amewo ŋutie ŋu wotie wokɔ oa? Ame ame asiekea ya ɖe. Praise the Lord. Yesu biae bena, Menye mi amewo ŋuti meda gbe le oa? Menye mi amewoe kpɔ dɔyɔyɔ oa? Menye mi amewoe xɔ dɔyɔyɔ oa? Ame asiekelia ya ɖe ɖewo medana akpea? O, oh, haleluya! Yesu kekeake bia akpedada. Ame asieke ya ɖewo menyana, womenya nu yi woyɔna be akpedada. Ɖewo menya be ne wowɔ nu na amea, woada akpe na amea. Hum. Egbe mí Kristotɔ geɖe ƒe agbowo tu le eme ke mímenya ale míada akpe na Mawu ta o. Egbe le eme ke míedo gbe ɖa na Mawu bia ŋue míexɔ ŋu le Mawu si la, míegbe bena mía- míegbe be mímatrɔ yi ave da akpe na Mawu. Enu yi míexɔ ŋuti ko míenɔ dzidzɔ kpɔm ɖo. Negblẽ na mía hafi miganya na Mawu. Negblẽ na mía hafi miga- míegblẽna, nenyoa mía, negblẽna mía hafi míeganyana o. Sɔfo medo gbe ɖa ɖe mía ta be nu nenyo na mía míegaɖona ŋku edzi be wògayɔ Mawu na eye egadzɔ ɖe dzinye. Praise the Lord. Egbe akpedada na bena agbo, akpemadamada wɔe bena agbo geɖe Akpedada, akpedada wɔe bena agbo geɖe le tutum ɖe Kristotɔwo. Akpemadamada wɔe bena Kristotɔ geɖewo megate le ŋgɔ yim o eye xexea me tɔwo boŋ va xɔ position, woxɔ ɖoƒe gãgã, enu le wo dzi dzem na wo elabena woawo nya nui nya kpɔ be ŋutsu ma la Samariatɔe. Praise the Lord. Akpedada la safie wònye. yi ŋuname ƒe dziʋɔtru bena ne ete ame wɔ nu nɔ nete ŋu da akpe nɛ la, egaʋu eƒe dziʋɔtru be negawɔ geɖewo nɛ wu. Negana nu gãgãgã wu yi ema na negana yi geɖe wu. Praise the Lord. Le eme ke mi mele akpe dam na Mawu ɖe enu enu yiwo le wɔwɔm na mi ta o ta la, ewɔe be ʋɔtru geɖewo tu na mi. Ne nu le gbegblẽ na mía, mínɔ vodada kpɔm le Mawu ŋu. Haleluya! Praise the Lord! Wɔ ame sia ame le nye kpɔm le gaƒo sia mea, nya nu akpedada bena safie wònye yi ƒona ʋɔtru na nuganugawo. Ame aɖeke meli atrɔ va kafu Mawu negbe amedzro sia koea? Woawo ɖewo womate ŋu atrɔ va va kafu ye o, woava kafu Mawu ɖe dɔ gã yiwo wòwɔ na ye ta. Negbe amedzro, trɔ̃subɔla ya koe, Samariatɔ ya koea? O, haleluya! Akpedada hiã le Kristoglia dzi. Ele na mí Kristotɔwo katã míanya nui nye akpedada kple nu si akpedada wɔna kple akpedada ƒe ŋusẽ. Mebe nu geɖewo bu na mí le eyime ke mí, mí me akpe dam o ta, míenye akpemadalawo ta, nu geɖewo bu na mí eye nɔnɔmewo le sesẽm na mí. Praise the Lord. Yesu gblɔ nɛ be, Tsi tre nàdzo wò xɔse da gbe le ŋuwò. Praise the Lord. Le eyime ke Samariatɔ ya trɔ va de akpe na Yesu vɔ megbea, Yesu do ŋue kple dzɔgbenyui, Yesu do ŋue kple yayra, Yesu do ŋue kple lãmesẽ, Yesu do ŋue kple nu vovovowo. Nɔvinye, ɖee nèda na akpea? Ɖee nye hã meda na akpea? Praise the Lord. Akpedada ʋuna ʋɔtru geɖe. Akpedada wɔnɛ bena Mawu agana nu geɖe wò. Nu yio mèle mɔ kpɔm na o la, Mawu akɔe na wò to akpedada me vɔ megbe. Egbe teƒe ɖeka ma mí le ko ya mí gakpɔ tɔ le. Elabena le eme ke Mawu kɔ mí da ɖe teƒe ma, mí me de dzesi bena Mawue wɔe mí le teƒe ya o. Va de akpe nɛ o ta la, mí gbe zɔ ɖeɖe ɖe ŋgɔ. Nɔvinye. Nyanui nye akpedada. Eye mía ame aɖewo ne míemlɔ anyi ŋke la, mímenya ale míagblɔ na ameawo bena akpe, ewoe na megafɔ, ewoe na megakpɔ agudzedze ame nya gblɔna na mí o. Ɖeko míefɔna ko adze agudzedzea me ko. Elabena mí fina mía ŋutɔ míaƒe ŋusẽ wɔe bena míekpɔ agudzedzea. Wɔ amee le nye kpɔm le gaƒo sia mea? Medze eme ana nànya bena akpedada la safie wònye. Ŋusẽ le akpedada si. Na ebe ne kpakple wò míasrɔ̃e eye míanɔ akpe dam na Mawu le ɣeyiɣiawo katã me, le nɔnɔmewo katã me. Enyo o, meɖanyo o, egblẽ o, ɖekakɛ ɣeyiɣiawo ava mía dzi míasrɔ̃, míanɔ akpe dam na Mawu la, míanye dziɖulawo. Naneke mahiã mí o. Mawu aɖe mí. Mawu awɔ ɖe míaƒe dzi ƒe didi ŋu. Praise the Lord. Haleluya! Kpɔ Yesu be simadzemadze na bena nye dukɔ le tsɔtsrɔ̃m. Nane manyamanya wɔe bena míele ʋiʋlim kpim gake nu mele edzi dzem na mí o. Míele agbagba dzem, enu mele edzi dzem na mí o. Míele nu sia nu wɔm gake nu aɖeke mele nyɔnyɔm na mí o. Nɔvinye, Mawu be ne mietrɔ ɖe ye ŋu la, ye hã yeatrɔ ɖe mía ŋu. Ne míetrɔ ɖe ye ŋua, ye hã yeatrɔ ɖe mía ŋu. Nenye be nye kpakple míate ŋu atrɔ ɖe Mawu ŋu eye míanɔ akpe dam na Mawu le ɣeyiɣiawo katã me, míemanɔ vodada kpɔm na Mawu le ɣeyiɣi aɖewo me oa, ke nye, Mawu atrɔ ɖe nye kpakple wo ŋu o. Eye ne Mawu trɔ ɖe mía ŋu la, aɖe mí. Ne Mawu trɔ ɖe mía ŋu la, axɔ na mí. Amen. Ɖe gamea ta míakpɔ míaƒe mawunya mamlɛa le fia ya le Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ. Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ, ta atɔ̃, xexlẽme wuienyilia dzaa ko. Tesalonika ƒe agbalẽ gbãtɔ, ta atɔ̃, xexlẽme wuienyilia. Amen. Xexlẽme wuienyilia le gbɔgblɔm na mí be, Mida akpe na Mawu. Mida akpe ɖe nu sia nu si adzɔ le la ta. Prais de Lɔd. Mida akpe na Mawu ɖe nu sia nu si ke adzɔ la ta. Paulo le gbɔgblɔ na Tesalonikatɔwo bena nu da akpe na Mawu ɖe nu sia nu yi ke adzɔ la ta. Mebe ɖe nu ɖewo ta o. Nu sia nu, eƒe be nu sia nua nyuie le eme, vɔ̃ le eme, gbegblẽ le eme. Praise the Lord. Nu sia nu yi ke ava Kristotɔ ƒe mɔ dzi la, Paulo le aɖaŋu ɖom na nye kpakple mi da akpe na Mawu. Ne enye vɔ̃e la, migblɔ na Mawu be akpe. Ne enye nyuie la, míada akpe na Mawu. gake kpɔ le gbegblẽ me kpɔ nu yiwo míegblɔna ɖe Mawu ŋu ɖa. Kpɔ nuƒo yiwo míeƒona ɖe Mawu ŋu ɖa. Be Mawu ƒe nya le eteƒe fia. Menye egblɔ be nyemegavɔ̃ ye li kplim ma. Mawu be ye li kplim vɔ hafi nu ya dzɔ ɖe dzinyea. Praise the Lord. Paulo le aɖaŋu ɖom na nye kpakple le zãya me bena, míeda akpe na Mawu ɖe nu sia nu yi ke adzɔ ɖe mía dzia, míeda akpe na Mawu ɖe ta. Medi be nànye akpedala, nye hã manye akpedala, bena Mawu ƒe dziʋɔtu naʋu ɖe mía ŋu, ne wòagawɔ nu geɖewo na mí. Amen. Esia nye nu si Mawu di tso ame siwo le ha dem kple Kristo Yesu la si. Nu ya ko Mawu le didim tso nye kpakple wò gbɔ, bena le nu sia nu me la, le ɣeyiɣi sia ɣeyiɣi me la, mída akpe na ye. Nɔvinye. nɔviŋutsu kple nɔvinyɔnu, etɔnye kple nɔnye, sɔhɛ, mekakɛkakɛ le nye kpɔm le zã ya me le Agbe Mavɔ TV alo le ŋkɔnye sem le zã ya mea, nye akpedala sia. Na míanye akpedala, mí ame yiwo katã le mía ɖokui yɔm abe Kristotɔ alo Yesu yomedzelawo ene la, mina míanye akpedalawo bena Mawu ƒe ʋɔtru ƒe dziŋɔtru naʋu ɖe mía ŋu bena wòawɔ vɔ geɖewo na mí. Woayra ame sia ame si ke mekpɔ nuɖiaɖia le Mawu ŋu o. Mègakpɔ nuɖiaɖia le Mawu ŋu o bena Mawu naʋu eƒe dziŋɔtru. Dziƒo nu naʋu wòadudu yayra akɔ ɖe mía dzi to akpedada nɛ ɖe nu sia nu ta me. Mawu ƒe ŋusẽ kple eƒe gbɔgbɔ nanɔ anyi kpli wò. Wòawɔ wò bena nànye akpedala. Bena le nu ka kekeakee anɔ dzɔdzɔm ɖe dziwò, nu ka kekeake me nànɔ totomaa, nànɔ gbɔgblɔ na Mawu bena, Akpe bena èna bena esia va dzinye. Akpe na wò bena èna mele nɔnɔme ya me tom bena yi ƒe ŋkɔ ŋuti nakɔ. Amen.